Vaurung kan page kong hi tlawmpal ka van chim ta lai i, hi Vaurung cun thil kan page kan hman pengmi kha nawnnokpiak kan tong i, nai meithla ni kul le nikhat zinglei Nazi pahra hrawng ah khan ka khan. Uh, nan admin na si ti lo ee timi email kha ra i kan van zoh tikah khan kan page kha kan lut kho ti lo. Le leng ah an kan chuah i Khakha kanmah nih cun pakhatkhat a cang sualmi si ko la, kan van ngah ṭhan men ko la ti khan kan van i ruah le cucun hika a thiam deuhmi page a thiam deuhmi pawl hna kha kan van hal hna le a bawmh nawn kan van bawmh pah le ngah ṭhan men ko la ti khan ruahchannak kha kan nei pah le a thar ma kan ser la asiloah a ṭhing ma kan hngah ko la tikhan zeiti ti awk thei lo khan kan um. Le zan khat hna kha cu a hngah dong kan i hngak le i The Chin Post hna nih khan zan khat zan hi zarak kan bawmh kha. Le asinain i hngah peng ti awk kha a ṭha hlei lomi si kanmah hlan kho lo pang ah ti khan a thar kha tiin a tlacop khan tu kan hmanmi vaurong zun thil kan man ser ṭhan le cucu kan nung chung te cun kan man kan man ṭhingmi kha follower kha tam ngai te thong sawm nga thong sawm ruk ka lak hrong hrang kha kan nei cang le Khakha page kha vialte follower van neih kha a har ngaimi khi si kum hnih. Page ṭhing kha kan hmanmi cuahmahmi kha May thla ni kul le ni riat 2021 ah khan kan rak tuahmi a si i tikhan kan thiam ve lo khakha. Cuti ngaingai in ralrin awk ngaingai zong khi Hi bantuk lei hi Facebook lei hi kan thiammi ka si lo le kan kanmah private Facebook account bantuk in kan hei hman peng ko i tihin kum hnih rang lo kan man kal cang le khakha tikah i atu i kan miphun le kan ram nih a van herh tukmi dothlennak media Mipi thazaang funtomnak media pakhat ah khan a van cang i kan ralkap si hna seh cun hika mipi lei si hna seh i pehtlaihnak channel a hlunghlai bik ah khan a hong cang i a kan herhmi kip kha a kenkip kha IDP si hna seh CDM mar pawl si hna seh refugee si hna seh, cun Khrihfabu lei zong si hna seh, cun CDF, CNA, khi PDF tiang in ka dang Kachin hi bantuk tiang khin hi kan page i ciangzar kha khi kan hrawm hna i kha tulio dirhmun na sining cun a van santlai ngaingaimi khi a van si le khakha rualopi ah dikhan uh, page khan non nok khan hek piak kha kan man don tikah khan uh, zehedai lo ti achun ki atui in tha ngaimi kan sak mi in khan zong kan du mi phoisi bung ṭha tein kan duh ning tein kan tuah cangmi cucun business pakhat kha duh chungin i ran khawh nakhnga ding duhmi paoh kha thiammi paohpaoh kha ai tuah kho dih. Studio innkhan pakhat inn pakhat chungah khin studio zong a um. Cucun zeimaw khi a herhmi khi room khi a um viar cang bantuk khin kan tlam kha van tliang ngaingai cang le atu cu ropia ti khan i hekpiak le phihpiak kharpiak kan ton tikah uh, mipi he zong khan kanmah kha direct bak khan kan man i pehtlai kho ti lo le cucun ki kan tuah tawnmi fundraising kan tuah pengmi zong kha ai ai van i tuah kho ti lo tluk khi si i star i pek te hna zei zong kha ai tuah kho ti lo le kha bantuk dirhmun a sining van phak ṭhan khawhnak hnga ding ah khan atu hi mipi nih khan biatak tein van thlircawipi van zonh i laang i van zonh i ki van bawmh khi a van hau le cu atu zong mah cucu tu i ka van like ta nak hi a si i mah kha Hihi Vaurung hi kan dothlennak caah hin dir ko rih seh ti i a duhmi paohpaoh nih khan cun follow tuah kha hau. Ahcun follow tuah ti hna hi Facebook i nih hin rak kan follow ti hmanh khi a phung ka rak si lo khakha. Le mah lungtho te i follow ding khi a si. Asinain khakha kannih cu hi bantuk tete hi kan i harh ngai kannih Laimi hi. Kha tikah khan van i bawmh cio van chim pah zong kan hau. Le hi community community standard an ti le Facebook hi community pakhat i standard te khan kan hman peng khi a hau. Le khi zohchia tukmi cucun biachia kha ti pawl hna hman tuk ti bantuk cucun zoh ah khi zei kan ti hnga zoh dawh lo deuh hi ti bantuk cucun zoh ngam lo deuh ti bantuk pawl tete hna kha kan hman tuk a si ah kan cun kha bantuk kha khi kan phase ah khan khakha rak tha lem loh ti zong a nung khakha an kan phih piak khar piak khawh le an kan Wan in kan pek khawhmi khi si. Le lei rak kan pe, foil rak kan pe ti hmanh khi chem tuk phung hmanh kha va si lo. Asinain cu kati vaihnih va khat va chim kha cu a pei lo i cucaah atu kan pace thar hi a hmumi paoh nih khan number one ah follow tuah a hau. Follower tampi neih a hau. Mah ka follower tampi ka neih tikah ki hika pheici lai kan thlahmi khi direct in an an pheisa kha rak lang colh cuti i pheisa an tuah lo si kha cun atu cu mikip nih social media account kha an neih tikah khan an rak thlah ciomi nih khan a chilh thluahmah le i ki khanih khan a lang kho lo khin an i tuah peng le cucah cun follow rak tuah lo ah khan cun i hmuh khawh ding si ti lo atu zarh khat hrawng kan van kal cang le Vairung phisit tluk in rak kan follow u, rak kan bawm u ti kan au peng ko nakin a kawl bak ka kawl kho ti lo ti i phone a kan chawnmi hi an tam tuk tu hi. Le nan page in da um nan thlah ti lo maw ti vairung hrim kha zarkhat chung hrangrang ka zoh kho bak ti lo, ka kawl lengmang ka hmu ti lo timi kha an tampi. Phone ma ka chawnh lengmang tu hi ni chiap te phone ma ka chawnh lengmang ke mah zong kan hoi zong an si ko la. le ruang cu hi tluk in kan au ko hi tluk in kan chim cuahmah ko nain cheukhat nih khan an hmu kho ti lo le khakha ruang cu an follow lo caah khan si le cucaah cun rak follow cio kha a hau le rak follow ding lo cun cheukhat cun an hmuh lo cu zeitu cun dah an follow ruang ha cucaah cun mah kha an rak hmuh khawh cio nak hnga dingah khan hi atu i live kan thlahmi atu atu live ka thlahmi hi rak share cio lo cun a follow ril kan rak follow hmasat u cu cun rak share u cun laih zong khi a hau a ruang cu kan hi laih lem lo zong khin laih timi hi requirement pakhat ka si a herh hrimhmi khi pakhat rak si hi mipi nih hin mipi zeimazat nih hi hi an okay an ti ko uh, an timi kha uh, ki facebook lei nih khan uh, khi zeiti hnga an duh ve anmah nih khan le ka bantuk mipi nih rem lomi hna a si ah khan cun kan i holh dang hna i mirang holh lo hna kan hman tikah khan an lung a hring le cucaah cun mipi hnatlakpi mi a si ko tinak a qualify khawhnak hnga dingah khan like kha tampi a ngah hau cuka cun follower kha tampi khi a neih a hau cucun share zong kha i tuah piak a hau i Khakha cu ki ṭha te i ki media page a dir khawh nakhnga dingah khan a van herh hrimhrimmi kha a si i mah kha tel lo khan cun hi kanmah uh, vaurong team zong hi kum hnih chung kha herh thut tiah dothlennak cu si fam cu kan nih hi hi hi hi hriamnam ah hriamnam pakhat ah i tlaih ve usih ti in uh, kan kan biatak tein kan i hmaithlak vemi si i kan innchungkhar rian zong tam tuk tlolh in kanmah pumpak rian zong tam tuk tlolh in hitihin kan caan kharethei le thil tampi kha kan i, i huam in i, kan kal ve i kha bantuk hna i mipi thazaang peknak um lo khan cun uh, varunong kha uh, kan kan dir lem ti lai lo le zeimawzat nih kha bantuk i i uh, hriamnam tling thuam tling uh, a neih hmasat lo atu thakhat thong hra hna kan kal i uh, zei hman ki ka bantuk hriamnam tling thuam tling a neih lo a khan chun ki warong team dong hi uh, kan dir kho thai kha ka zum lem lo le ki kan huam nak kha kan e pek kho nak ni khan a tlin ding ka ti lo ya chun tan tam pi pek a hau he chat tia tu hi thil tam pi kha khat le khat le kha re thei ngai khi a hau ve mi si tika khan kaman tu kan i bom chiu nak tha jang um lo khan chun hi akal kho ding zong khi kan si ve ti hnga lo le cucu keimah keimah pumpak ka hmuh ning kan si le cucaah cun van i bawmh cio kan hau i uh, lailei ah khin uh, lo te hna kan thlo i i khua pakhat ah khin ki lo a zawt ruang mo adam lo ruang mo pakhat khat thil pakhat kan ton ruang lo te hna thlaw hna kan tlal vial le Ti bantuk caan kan khuapi tein zuan hnawh i an lo hna thlawh piak an si tawn khakha. kha. Uh, cu bantuk cu khi chom ruaih kan ti lom ruaih kan ti le khakha ma cu bantuk i ban i bom dul kha hau tawn le atu hi vau rong kha uh, facebook anei mi vialte nih arak view mi vialte nih arak hmu mi vialte nih khan follow tua le like rak pek le share ban tua khan van bawmh khi van van van i zuan i van thlir cawi i ki uh, standard kan pung hma ni hoi sin lampi i van chua i chak ngai atli kholo mana ama khom sam cheu mo te in ki highway a khen ki media highway a khen avan chok kho ve mi accident tong lam thang aril mi ban tuk khan avan uh, avan chok kho ve ama khom sam te jong khan a van kal khawh ṭhan nakhnga ding tiang kha van zuanhnawh khi a van hau. La cucaah cun atu hi ka chim cuahmahmi a rak ngaimi, a rak viewmi paoh nih khan follow a tuah rih lomi cun follow rak tuah u khi rak tuah ko khakha hi zeicahtiah hi kan rian cio kha si le khi kan hawi le pa cheu khat nih an chimmi khi a tuah CDF-CNA kan hoi cheukhat nih hihi bawmh kan hin hal hna lo nan rian si kanmah zong hi bawmh hau mi minung kan si lo nanmah tuk ti khan zei paoh hi mah pumpak ca cun a ṭuan kho a kawl kho kan si ve ko nan miphun rian a si caah Khi kan van i khinhmi a si le mah kha kan i khinhmi rian ah kan herhmi tampi um le nan rian a si ve. Nan nan tuah hnga ding rak tuah ve ko u, rak tuah cio ko u. Kanmah pumpak nih bawmh kan hau lo an timi kha a hmaanmi si kha hi mah pumpak caah hin hi bantuk kha tuahmi a si lo i cucaah hi page kan dir khawhnak hnga ding i hiti i a herh kan van ti tik zongah hin Mah le zawn cio khan kha share rak tuah le follow rak tuah le like rak pek kha cu kan rian bak khi si ve. Kha bantuk hna kan hei duh lo ah khan cun a si paoh ve siseh, kan miphun a si paoh ve siseh, a duh paoh ve siseh, a tan paoh ve tong seh ti i i hlawt i kal tak bantuk khi a va sawh duh ding mi khi a si a va se hnga ding mi khi a si le cucaah hi varong cun thil kan phei thar hi khi nai thong atu thong hral mang cu live kan thla kip pa khin live kan thla kip pa khin view zong khi a hau cucun follow tu a hau like pek a hau share pek a hau khakha a herh bak khin a herhmi khi si ma khakha le a ruang cu atu ah hi ralhrang hna nih hin zeitluk in dah hi media hi an huat ti kha kan theihmi si ko a hram thok ti kan facebook le bang cu khi russia sin tiang kan akuni bawmnak hna rak khal din dah facebook hi kan khar piak khawh hna lai i facebook kanmah anmah nih an i ran khawhmi i social media hna khi i tuah khi an i zuam nain an khi an awng min lo tu tiang cu le ka phi zong kha an mit kho lo community standard na kalmi vale cung huapi community standard a kalmi kha amah kawlram tuk tak te hna nih khan va hnursuan khawh ding phun ka si lo a zei hmanh pei lo kha le an, an zeite khi a poi lo le an duh le an duh le peu hna seh an, ti kha a si le uh, amah belte cu uh, ram pakhat a si vemi cu thiamnak tampi kha an nei ve ai thi le thiam thiam sang tampi an nei ve hna tikah anmah uh, propaganda he uh, ralchanh in a cawlcangmi pawl cu a phunphun in tu bantuk hnahnawhnak an kan pek khawh i atu i Vaurong nih kan tonmi thil zong hi kan rak ruah ciampimi khi a si peng ko. Hihi kan cawlcanghnak hi a bikin dothlennak a si tikah hin kan ral lei minung nih hin nikhatkhat cu an kan nonnok piak te lai ti hi lungthli tein kan ruat peng ko. Nain a ralrin ria zong i ralrin ria zong kan hei thiam ve hlei lo ca tu ah khan a va si i atu hi thil kan van ton taktak cu si. Kanmah ruahning zongah hi ralhrang lei kap i ai thi lai thiammi nih hin zindah kan tuahpiak le si ko lai ti khi kan zumh ning khi a si le khathawnghrang tiang kha an tuah khawh le cucaah cun hi media lei in biatak tein kan rak chawhkanh ve hna i kan rak cawl khawhmi hi ralhrang lei nih khan cun khi zeiti hmanh in an kan thlauh khawh lonak kan rak cawl khawh ngai venak le rian kan rak tuan khawh ngai venak thazaang kan rak chuah khawh ngai venak le kan i funtom khawh ve ngainak uh, anmah nih zeiti hmanh an kan tuah khawh lonak zawn khi a si i uh, cucaah hika zawn ah hin uh, miphun mipi biatak tiin kan i funtom hna i lungrualnak thazaang tanrualnak thazaang uh, i, i funtomnak thazaang kha kan rak chuah ciomi kha uh, a rak biapi tukmi khi a si le cun cu lawng si loin atu ah uh, hi ralhrang hna nih uh, min aung hlain ki uh, group pawl nih hin ram hi a dai ko zeihmanh pungma na si ko i ti khi an ni cu khi an ni biatak tein an i zuammi si le khakha Kha bantuk siter lonak ding ah khan khi mah le zawn cio a kenkip in khoi hmun cheukhat lebang ahcun atu tiang hin an i a zarh chiar ten voikhat hmanh ṭhal loin two thousand twenty-one atu tiang thapeih kan hmuh peng a timi hna kha kan um kho. Le kha bantuk kha a si awk si ngai ti tiah cun a kenkip ah embassy kip ah kan i chiarte thapeih hmuh peng Cucun mah umnak zawn cio he chati i rak au cio rak khuan cio he chati hi cozah hi tha lomi si ti rak rak rak cak peng rak sik peng cucun atu bantuk media a ngan deuhmi zawn kan he chati i thazang rak fun rak rak tom peng tikah khan ti ralhrang hna nih an thil tuahmi a dik lo a hmaan lo timi i thawngpang kha a thang peng tikah khan khan nih khan ki kan ram kan ram dirhmun a sining kha tampi khi hi sullam kha nei ter le ka bantuk hna a um lo a khan cun ral a dai ko te ra ka ti ral a dai ko mi dirhmun na hriam tlai mi pawl hna khi a hna pawl tapung an si mipi an dai ko mipi dai mipi dai te nan khua chung zong khua chung zong dai te mi nung an um ko liawa hriam tlai mi pawl cu vei an ma wada pakhat khat Wada pakhat khat khi chirhchan i hi cozah a domi pe an si ko cu tapung an si ti i ruah khi a si cang ko. Le khakha cu thil sining ah. Le cu cun atu cu hi mipi thazaang hriamtlaimi atu CDF, CNA, PDF pawl hi khi hi tapung an si lo. Hi mipi dirkamtu, mipi mipi i aiawhtu tu anmah an si ti langhter khawh peng nak hnga ding ah khan atu bantuk media i he chatirak au peng embassy kip he chatirak au peng cozah he api tlaimi channel pawl tete kan he chatti i o an rak neih peng kha atu lio hin a herh tukmi khi a si ka bantuk um lo kan cun uniform ai hruk i atu i kan pasal ṭha hna kan ralkap hna ral an tukmi hi ah mipi cozah le mipi duh lo ning i amah caw le caw le huat ah pakhat mah zumh ning mah mah pom ning lawng a dirpi mi i hriamtlai phu tapung ah khin ruah an si bantuk cu le cucaah cun tapung hmu hmu lo in mipi huaptu, mipi aiawhtu, mipi ralkap, mipi vengtu an si langhter khawhnak hnga dingah khan mah le zawn cio in live thlahmi zong hi rak view peng khi a herh. Headset ti atu ah mah khoi mo kai besong na rak kar i ki rak in nuam kim i mipi nih hin zeidah an chim ti zong thei lem lo zeidah zeidah an cawlcang kan ralkap kan ralkap hna zeidah an cawlcang ti zong thei lem lo hei ngaisak lem lo thawngpang zong zeihmanh dide zong a ngai lomi pawl hi kan tampi cu en mu a ngai te hna pawl hi min ong hlain a lang tlang i a hamh khomi ki a propaganda in a ki a hei a hei ngerh khomi a hei tlaih khomi khi kan si cu kan i thei lo le si mai hi atu khaban tukin hi ralhrang riantuannak cawlcanghnak uknak hi an policy adik lo ahman lo atimi po po cu kan i manh deuh poh ahcun rian rian kan ṭuan cuahmah a ti ko cun hi bantuk hote CDF an si ah khoika an sinak poh si ah mirang holh thiam nih mirang kawl holh thiam nih kawl holh mah le holh thiam mi hoi khan he an chimi pawl kha rak ngaih ven ve i thawngpang an chimi zong rak rak i update peng ding kan si mi khi tu zedah cang kan ram ah cuka zong zei bantuk teihpuai zei bantuk a cang zei bantuk cang dah thil a cang ti pawl kha theih peng ding ka si ka bantuk theih zong a huam lomi ngaih zong a huam lomi i zeihmanh a cawl cang lomi kha cu a lang tlang min ong hlain kha da indirect min ong hlain a tanhtu kha kan si min ong hlain te nih khi kan minung tiah an i ruahmi hna kha kan rak si na cucaah cun kha bantuk kha kan si awk si lo atu cu mipi dothlennak a si i biatak tein minung tampi an nunnak zong an pek cang i an nunnak zong an liam cang i i an kut an ke a bul cang an mit a caw cang an hna chiat cang atu le bang cun ni chiap te van long in bom a thlak tikah le ki hriamnam ngan long tikah ai bochan cang tikah khan mah minung sining hi uh, conventional ki uh, kal ning khan cun a sung peng khoi ka pu khan a sung peng tikah khan vanlong le hriampi ca long te aman tikah bom ngan pipi pong zanga na pong cu thum na atlak nak pong umi pawl an ta achet yar tu hi pei taktak si ma hi mu cucaah cun hi kanmah le chungkhat cio hna zong hi na khuaphinak hna khi tampi cawk khi kha mah le khua cio hna kha cawk piak viar kan hau khi na khua chung i hrolh i buntmi pawl khi culo cun tu hi an pong kamah khan bom a tlak tikah zeidang a khen hna lo hmanh ah an hnachit cu a hnachit cun an hnazang khi i ian ram khi khi a kek viar a tlek viar li ian ram tli cun hnachih si cang ko ka kha ka bantuk dir mun hna kha tu hi an an phan le cucaah tin atu ani cun kan no ṭhen na chu ka ti khan ani khat ti ka khan a phun phun khan an chol chu ma ko hi mipi zong kha het set ti tu zong chu kal chu ma si ko hi atu hi kan dir mun hi khi zai kan ti hnga mipi boruak le ralhrang le boruak hi tu hi alai machir khoika le dah tu hi ki vei atluk lai timi mah le tan deuh mi neih khan bia chim cheu si i atua macheu kan tin ah ram dai ko thong pang tha ko abuai mi an buai so le si hi rianṭuanmi zong rian ṭha tein an ṭuan cang ko, sipuai zong punghman a lepat cang ko, sizung sianginn zong an ong cang ko, ti le i lak ah khan cun dothlennak zeihme kan tuah ti i thachia ti i ruhphiah viar kha a fawite. Asinain khasi lo khan a tin sit mi an ni zong cun an si cu ti bantukin ki van hi van van tang rih ko hna u sih ti i uh, khat le kam thazang van chua khan cun khani khan kha boruak kha avan khen lai i ralhrang lei kap zong kha a as kho ti lo hi pin chu kan hne kho ve ti lo kan mah zong mipi he ralchan rum ro um peng chu kan huam bak ti lo ti in an lung a zor lai kha kha khoi ka le kap da asung a khan sat lai moral a zor lai timi hi atu ahhin a van biapi ngaimi a si a moral a zor deuhmi lei paoh kha an zor thluahmah ko la mipi lei kap hi moral a zor si ahcun a zor thluahmah lai i ralhrang lei pungman kha thil a si thluahmah lai i i khakha dothlennak hi kha ki tei huaha lo khan tihin ki ai tuk dok thai dingmi khi si cucun khat lei kam kha ralhrang lei zong kha an moral kan zorter khawh hna mipi lei moral asan deuh si ahcun khan nih khan a lerh ve lai i ah sa kho kan huam ti lo ti hman sa kho ti lo an ti lai i hriam tlai pawl zong si dia man tu lul hna lai i dongnak ah hi anmah ralbawi ki ralhrang bawi pawl a vei pawl sipuazi Kawlram amah sipuazi bantuk ai tlaihmi minung a cung le top level minung 5% hrawnghrang lawng kha an tang lai i khakha cu khi foite khin khakha cu tei khawh khin si cang le cucaah cun atu kan dirhmun a van biapi tuk le cucaah cun mipi thazaang biatak te i ai fun khawh ṭhan nak hnga dingah khan kan rak kan cio a hau i media media in chim na ciomi kha ngaih awk tlak deuh cu media kha rak chim cio si le mah kha bia kha headset i rak ngaih ven ve rak i update peng kan hau ka timi kha rak i update peng media in chimmi kan riantuantu taktak hna nih an cawlcangh ning le cucun ram chung ram leng khi thil sining pawl kha mah kha pung update an tuah ciomi kha rak ngaih ven peng rak i update peng cio kha kan hau le mah kha bantuk update khawhnak hna media kha kan hmanmi si tu kan in chin chinmi dothlennak ahcun hi vaurong he tu ahcun uh, zeile po rin chan chammi avan si tikah le atu hi ti hin uh, accident accident kan ton tikah khan atu atharte avan dirmi hi athin kha kan ngah than kho ro lai tiah kan kan ruat ti kan i hngak pa le asnan kan na bei sei ok om ti lo na beisei awk ka um ti lo le tucu mah hi a thar kan tuahmi hi van zuat lawlaw i van ṭhanter zokzok i i update viar khawhnak hnga ding tling khan media in in pui in pui tling asi khawhnak hnga ding tiang ah khan van van i zuam ṭhan kha kan hau le kha kha zawn ah khan kanmah nih kan ti khawhmi ti lo a rak kan zohtu a rak kan view tu mipi vialte nih khan follow tuah cio hau Cucun share rak tuah cio hau, like rak pek cio hau. Le minung tampi nih vaurong kho kada um ti ni cheer te a tuah. Ni khat an vei di vei nga minung pali panga nih fuan kan van ka chan peng. Ja varong dan thlah ti lo nan nan i ma maw nan huam ti lo maw an kan ti le a kan zan cheer te kan thlah ko trung kan ti le ka kual leng ma kan hmu trung lo an ti ka tluk khan hi tluk in kan thlah peng ko nan che ko an kual leng man hmu ti lo chu ruang chu ka kha ki an follow lo ruang khan si Cucun share mi zong kha an rak hmuh lo ruang khan si. Le cucaah cun follow kha follow tuah le share rak tuah piak kha uh, minung tam deuh kan theih khawh nak hnga ding lawng men hman si lo khan hika i business pakhat bantuk te i va rong nih star te hna tuah khawh zong kha ai tuah kho lo kha bantuk um lo khan tlamtling zema ai tuah kho ti lo ki amah tein demo tete ki ai tuah kho chimi i tete zong kha ai tuah kho ti lo le cu caah cun von i bawm cio hna u si atu hi vaurong hmangin do thannak atu ah ki operation zong kha kaman kalpi i atu hi van kham operation he tu hi kan aupi chua ma lio asi van kham operation timi chu atu hi operation me te operation me do te kha kan kip i battle battle atu a jing mu operation kan ti jing mu battle farsen bo battle sapan sa operation mo ka ka battle kip ma ka i ki kan tei ko hna na in an thi thu ve lo kha kha zemat ti te khen kha kha thiam nam ngan he van long he khan an bom tika khan kha kha zeti kham thluok an thalo le ma khai abani juk phiak khomi vialte kha aman i fun tam than tu hi lu hnawh tualmal i tu hi pahchih tualmal kha an kan tim ko i ma cu i kham rage kham rage ven kho na ngani nga khan van kham operation ti tu hi berak te in tlang a o si i van kham tlang kin kam lo chun cha bang dir hruang bang i chong si lo kan i phun di lak khi chol ti na u si dir ti na lo si lo kham kho bak na u si i veng kho bak u si ti kha tu i au chu ma mi i cu a si le hi ah hin thazaang rak chuah cio hna u sih ai tel lomi um hlah u sih tutan i kut a samh lomi hi cu a pei ngaingai dingmi kan si i a ruang cu hi zawn hmanh i kut kan samh lo a si hin cun kan ralkap hna zong hi an thazaang a zor ngaingai ding khi a si i zeimawzat hi an thathawhnak hnga ding tiang tal mipi sin in thazaang an thih tik i kan ngaihchia tuk e kan tuar tuk e hi ti sawh men kha RIP ti pawl sawsawh kha kha cu khi ho nih khin ho ka bantuk ka ki biniak i thlei le niang sei bia hna khan a cang cang tangka hna kan tho tung lo cun tangka tho leu lo a tho a tho a tho bak lo mi le bang nih cun arai phi ra kan ṭial piak ti hlah u cun kan ngaih chiat rak ti ti hlah u kan du lo an ti kan ek kan leh khan lo tangka tho lo mi ni arai phi to le kan ngaihchia e kan lung a fak e ti kha dai tin um ko hna se tang ka thol um dai tin um ko hna se ti bak ka se chang tu che bian kan cha mu mai him bian kan cha tha ten tang ka tholo mi chu ram liang chok mi chu tang ka kan nei vier ko chu kan se ne se no long ka se le tang ka he sen tung lo ye RIP he ti kan ngaihchia tu kan lung fa tu ti pol kha dai ten um ko hna se ti bak se andu bak ti lo kha kha le chu ja jeng hi tangka an herh tukmi atu ah zen kuan bak khi atu ah hin hi an lungre thei tuk tu ah hin ralhrang nih an kan zuan ka zen kuan pu ok za lak kan nei lo asi cun zeitin hmanh khin a si kho lo ti kha asi khawh lo long ki silo khin an mah nunnak ca hrimah khan a riski tuk mi si cang ziankuan tlamtling hi kan dam piak khawh hna lo khan cun amah nunnak ca hrawng ṭihnung tukmi si cang caah khan kha dir hmun ah khan an dir caah khan atu lio atu atu lio bak ah hin cun aho paoh nih hi atu i vankam operation caah hin kan miphun hi dir ko rih seh kan ram hi hmun ko rih seh ti i a duh taktakmi ram neitu miphun a neitu lungput a neimi paohpaoh nih cun hi dollar sawmnga zakhat kha cu kan neih dih ko ve lebang nih cun nu pakhat lebang nih cun a diamond ring tiang a hlut cang le ti tu tlang kan amnak a dongh tikah khin mah kha lucky draw ca lawng kha kan tuah ti rai le khabang hnak a van sunglawi tuk mi si kha kha Atulio bantuk caan hi neihmi tete zong hi kutdong hrawl hi tibantuk, suiṭhi hi tibantuk kan tak cung i hoi hngar len awk i vai oi i vai thlaih i i hei kha pawl kha zohchia chin a si. Ngai ti tiah cun atu an hlutmi kha a let tam tuk in ai duh deuh an hlut i anmah kut i um ti lomi kha a sunglawi deuh tuk alet anmah kut cung anmah tak cung a ummi thong thong khat man kha an hlut ahcun thong hram an thong ting khat man tluk in ai chuah tluk in man a van ei khomi khi si le cucaah cun kha bantuk kha atu hi kan herh taktakmi lungput cu a si i cucaah hi zawn ah hin biatak tiin hi van kham operation zo cu a thei lomi cu an rak thei hoi la lo le a theimi nih cun atu hin tangka zong an thawh ko a thei lomi cu theih awk cu ṭha ti lo le ki pathian bia zong kha theih lo cun in dah an zumh khawh la timi mathai rom ngan pahra bia kha si le bantuk kha si cucaah cun i i hi vankam operation biatak tein i kan dothlennak hi i zei kan ti hnga ki hlawm dong kan timh tu hi an kan zuan hnawh ning hi ati cun ki an nih cu hriamnam ṭha deuh tuk mi kha an neih caah khan khati khan an kan ṭih hrimhrim lo an hriamnam kha an i bochan le vanlong in a van kah piak hna a van kahmi chom mi khan mi zeimazat te kha a ka van kah cianak a siapnak khan an ralkap kha zeimazat aman in aman in thawn tlawmpal khat te ka van kah piak hna tlawm khama kha a kahnak a siapnak chong khan aman i thawn avan kah piak hna aman i thawn khati lengmang khan do si cu atu zongah keimah kai fian ning ahcun tu ni zan ni kan nung fa tuk mi kan ngaih chiat tuk mi kan pasal tha hna kha vialte an pamnak zong kha vanlawng van kah tik ahcun hnakhaw i phui i khur chung in luh i zam lo awk hra ti lo le ka bantuk an i an man i vanlawng a van kah i an van i zam hrawnghrang karlak ah khan an nih an rak naih lengmang hna cu an van kah piak hna ka khan a khiang taktak hna lo nain kha karlak ah khan an nih cu anmah ki an i cu an i theihpi le pakhat khat le in izile kan tuah ti kha an i inform an i tuah caah khan le an rak thawn na mang le rawropi ah ka ti khan naih tuk dir hmun ah khan khan an rak phan cang tikah khan cunglei he tanglei he ti khan an van nawr tik hna ahcun hi thil kan tonnak kha a si a si i cucaah cun khaka a fiang komi si hitihin an kan ti thluahmah dingmi kha hi hnuhmailei zong khan a fiang pah ko vanlawng van kah an kah anak i a van huapmi khawh chung khan van i thawn van kah piak ṭhan van i thawn lengmang khan tu hi an kan fuh cuahmah ning ka si i cucaah cun kanmah nih kap khan ka bantuk pawl biatak te i mipi thazaang kha chat ti kan tha um ek i ramchung ram leng kan nak cawl ve hrimhrim kha atu hin ki a herh hrimhrim mi kha si ka kha pakhat le pakhat kan nunnak kan i channak hnga ding zong si kan khua kan ram kan channak hnga ding zong si cun kan mipi kan i channak hnga cu kan nun phung le kan biaknak tiang kan i chan chuahnak hnga ding si atu hin i hriamnam cun kan i thlau tuk kong nain a let tam tuk in hriamnam cu an kan thlau i nain uh, moral le hin lungput le hin kan thlau tuk ve hna mi pi nih hin cucaah cun ral ral hi bantuk dothlennak timi cu a moral sang deuh mi paohpaoh hin tei si ko Cucaah atu tiang ahcun mipi lei moral hi i ralhrang lei moral nakin an let in a sang deuh tuk. Khi ralkap cio cio ah khin ralkap thongkhat moral nakin atu kan CDF kan CNA hrawnghrang moral pakhat ka sang deuh tu ahhin cu tluk cun ai thlau ve. Cucaah cun kan moral atet tam tuk in a san deuh caah hin kan thazaang kan van i pek tonh cio ahhin cun kan kan i veng kho ko lai. Vanlawng kahnak hi vanlawng kahnak nan chim lo. Vanlawng kahnak an cawk khawhmi cu man liang tete khi a si cu. Man liang tete, man liang tete tingkhat man hrawnghrang kha mu. Tingkhat atu i jet vanlawng kahnak hi cu million, million kul hrawng, million sawm nga hrawng, million sawm li hrawnghrang hna an si cu. Le mi an sawm rih hrawhhrang hna cu kan mipi vialte nih hin ka bantuk cawk khawhnak hna ahcun inn khat minung pakhat nih dawr thong nga cio hrawng kan chuah hau le kha pakhat cawknak ba khan mu le khakha a tam tuk le khakha cu hi kan cawk kho lo tu i atu i cawk khawhmi kha cu kan i dothlennak caan cawk khawhmi an neihmi te kha cu ki atu i helicopter te pawl kahnak pakhat a tingkhat pan hranghrang khi khi hi an si i kan nih khan cun hi cat vanlong hna kha cu zeng ti hman ana dir kho ti lo kha kha mi cheu khat nih vanlong ka nak zi anan nei ni lo mo ti bantuk yin ti mi kha ka kha khi khua chuak tan thiam lo mi kan si ka cu a theinak a hngalnak a tlawm tuk mi pawl kha mu ka cu ki hei atu chan thil sin ah cun kha cu hei ruah khawh chol kha ko le khuahngal mi nih khan cun le cun kha bantuk pawl khi mi thachiatnak i biachimi pawl kha kan um ve le hi tluk in hoi kan ralkap hna an tan lak yo cho cheu kha bisifai le thachiatnak phun phai rum ro hin nak chim ve cho kha pawl kha chu gei mi nong hlan tan tu kha kan se ko ti ti okha lo kha chu batan ve ko ni na se ni chu an lung pu chi pe tha phum lo chu chu chan kan ni chu khaban dukan se lo tu chu pe tak te in kan ralkap hna an tha chia la se an lung thong se ki ti thazaang a pe pengmi kan si caah khan biasiphai lei le thachiatnak bia cu a si khawh chungin kan hei theih ko zong khin kan hrial thachiatnak bia chim duh sir tam tuk chim awk kan theih ve ko hnga nan ka bantuk a si khawh chung kan hrial kan chim sual hman ah khin pei kan ti ngai le cucaah cun hihi bantuk te tu lio cun minung cu kan i lo cio lo le cucaah cun vanlawng kahnak bak biatak tein jet vanlawng i khamnak neih kan duh taktak a si ahcun thaw u atu an thawh hna si minung pakhat nih atu hin dawr thong khat cio thong khat cio bak thaw u sih law kan thawh ko lai kan mah kan thawh cio than ko la ka tu kan thawh cio bak la anti kan thawh cio ko la tu an mum kan thawh cio bak la le rian tuan hi popo ni dor thong khat cio tho si ờ mai bel chok bel te hi aba har ri la kha du pa khan chok ok kha um lo hi chok kho jong kha asilo kha pol thu di kha chu api chal do ga khan le kawan tuk na chu nei usila atu nai na drone man chun pe khat tluk khatluk thawng khan nai ah khan zinghmu operation ah khan drone man kha kan cawlcang khawh kha le atu drone zong hi drone zong hi atu ah tingthum man mu tingthum man a hau tu hi atu kan hman mi pawl nai an an hman mi kha thong hleng aman ko chu thong hleng aman khatluk khan ato ko chu atu i evan col cang kho deuh nak atu i drone dong an hmang kho tuk ti lo ruang chu an drone khi jam an man mi pawl kha a ṭhawng deuh tuk cang tikah khan le atu i hika kanmah le kap i vei nih khan an van chimmi cu tingthum an hau le tingthum man cu atu ah kena cu ready bak ka si ko ready man thong khat zong ka thawh cang thawh zong thawh zong kan thawh dih ko lai kha le drone cawknak ah khan kei cu ka ti kei hi cinzah ka si le caan kan ei rih lo si Olivia nu Cinzah le Iang Sung Cinzah kha ka sawm cang hna. Cinzah a simi paoh paoh nih vei drone pakhat kai ting ku lung ma cun tingthum man pakhat pakhat co su law tingthum man cun rungtlang sakhan khi rungtlang sakhan khi khi amit khi kan kan kan col kho lo in mu te tak tak tu cu grong ni long lo kan te kho tak tak si lo le ki ki ong pet in mo bau viarin bau viarin ki pem viarin rung tlang sakhan ki liang chok ngam lo ka to ko to kho ko na ran ti ko chu ka ka mung ki ve ya tha te ka thei mi asi chu ta chun ka ka di ka dak Olivia nu chin za le yang lian sung chin za le ke ma kan mo mi angam be mi kan som than tin la le kan chok la le nor thong asi ko ne thong khat chiu atom ke upa ka tin za bak ka timi kan chun phun thoa tin zan do thlan na phun thoa kan thola kan thola le avei drone that tak mi kha rung tlang sakhan vei cawl kho lo i pem viar, ong viar in a tuah khotu ding kha an cawk ahcun khakha vei hmual nei ngai dingmi ka si. Cucu ka si duhthah ka si duhthah bak si ma cucu hei si kho seh law ti via kan keimah pumpak si duhthah vision ka kei chimmi ka si le mu ka cu le tu tu kan tuah te ko lai le zei tiang dah kan tuah khawh ti kan tuah khawh ti hnga mu ka cu le tutan ah hin a khuakhuan kan cawl, a pengpeng kan cawl, a tlangtlang kan cawl, tha kan cawl dih lai. Le kha kha thazang kha a ummi thazang paoh ka chuah i cucun vaya hi hi minichal cio caan bak ka si cang. A si a phun a phun bak kan cawl ding si ko. Si rak cawl ko kha a phun kan cawl lai kan au ti la, kan au ti la. Atu i mai mai zarh zarh nal hrang hrang kin mai zarh hrang hrang ka van i manh lo deuh ngai la le July thla thok hrawnghrang khin a phun bakin a phun bakin tlang ka au ti lai kan au ti lai i khi tikah khan cun phun dang deuh te khin kan cawl ti lai i a duhmi nih kan phai hna seh who care kan herh cang cu teh mi cheu khat nih an kan cak mi zong si lawng kan cak ko hna seh an kha pawl mu atu cu min chal ok mi po po chal chan bak si jon kan kan khua kan ram kan miphun ne atuar mi pe fak cang chu la chu cha chin chin kan chol lai le si si chan kal ka ban ten ta mi se le ka bia zong kha ban hlei ban sao ngai chang le chu cha chen ka ban chim du chen mi chu kan la kan bao rong phase thing kha kan kan man than khawh ro lai tin kan rak ruah caah khan ki atu hi temporary in kan rak hi te rak tuah chung ko sila than hem lo mo ti kan rak kal chung mi khi si asinan thil um tuning kan zo tikah mu than mu than kho do kan si ti lo pek than kho do pek than do kan si ti lo an kan pek than ko ro lai tin kan rak ruah le chikkhat te chavan ngak ta ko si kan ti le atu chu ruat chan nak um ti lo Le cucaah cun mah hi atu i pheisar kan tuahmi hi rinthai ding kha si cang. Le cucaah mah hi rianrang deuh in miphun huapmi tlangaunak phu thuam thuam tling he an a dir ṭhan khawh nakhnga dingah khan atu a riumi paohpaoh nih khan follow tuah hmasat a hau. Cukhawh cun like pek a hau, share tuah a hau. Kakha requirement a si. requirement a si cucaah mah te kha rak kan bawm cio ti kha atu i ka van lai chan hnawh chan cem cu si le khakha caan kan i chun te cu te cu rak i bawm cio hna u si i bawm cio hna u si atu i van kham operation van kham operation hi kan kham khawh hna lo si ahcun keimah pumpak lebang cun kei cu der phehchia pam phehchia ka ti cang vankham operation i mipi thazaang chim awk tlak in alangh lo asi i mipi thazaang funtomnak alangh lo asi ahcun kan ralkap hna kan pasal ṭha hna kan fale hna hi ka siang ti hna lo kha hechati ral kan nok piak u ti ti tung hechati forh tung i zeihmanh an i an len kuan man chok piak tung lo an zeihmanh tuah piak tung lo i a nan tang ko tang ko ti forh kha cu forh chia si forh thalo si miza miza thalo pawl col chang ning si cu za cun ke cu tutan van kham operation ah hin mipi thazang lang lakin mipi nih hin kan cawl bak ko biatak tein mipi hi kan dir ṭi ko kan cawl ṭi ko tinak thazaang a langh lo bak ahcun kei cu kan ralkap hna hi vei ka siang ti hna lo ya cun meithal anmah ralhrang hna meithal rawl men an pen can ko lo cu an miak pi rawl a pe kan thap ko hna cu

a um ti lo cu mipi moral um ti lo si ah khan cun kan ral kan ralkap hna ka siang bak ti hna lo an thih tik i RIP ti le ka lungfak tuk e kan tuar tuk kha pual kha ki vei chim dong chim ngam dong ti lo le cu za cun i tutan na han cu tutan operation na han cun mipi lungrual tanrual nak kan do thannak hi i kan tei si ma hau ko ti mi a duh taktak mi tei ai tim takmi i miphun kan sinak kha mah le zawn cio rak langhter hna u sih mah kha kan langhter khawh nakhnga ding hna tu bantuk i media i headset ti i chimmi relmi i kan rak rel kan rak ngaih cio i mah le zawn cio ah moral i update kan rak tuah kha a biapi tuk cuacun moral kanmah mipili hrim hi ram chung ram leng kan dihlak tein moral lei rak i rak i update cio hna ti kha ka van chim ka van cah duh fawn hna ka cu vial cu siseh tucah cun le zan tuzan kha hika mipi nih bia kan ngaih huam ngaimi biachim zong dothlennak kong ka cun a kan vei a thiam takmi bia ṭhakken sang cun ka va rong rak ṭhu ti lai le ka tampi nih i ngaih ngai in kan i rak zoh te hna usih cun ah kan i tong te hna lai. Bye bye le.